penetration enter the four years old girl better one better one mm. and the two people wey dem be say dem dey suspect say do am na one eleven years old boy one twelve years, one 12 years old boy years. and one nine years old boy but mm. according to wetin doctor check mm. for inside the body of the girl mm. dem say the thing no be that once e happen uh-uh. e don dey happen and not be small picking na mature person and not be small picking. They do am na matured person They sleep with four years old girl four years old girl two things now get to talk on top this matter tombo you dey hear me two things the number one na say where the mama of this girl eh, dey eh, every time wey this thing dey happen exactly we go call her now exactly we go call am second one na say wetin be the thing wey you dey see for the body of four years old girl wey never get anything how you know animal wey never get anything for body you know say normally normally normally normally we go talk say tombo we go talk say ah that girl eh why dem no go do am when eh wey wey wey e be say see wey see see how she take dress why she go dress like that why she go wear mini skirt why her body go dey show eh, like that but this small pikin now wey this thing happen to now biko no na una i wan ask question wait how this small pikin take dress wetin be the attraction wetin be the attraction for this small pikin body wey make una reason am think say na something wey make sense to rape small pikin ah. we go call the mama of this uh, of this girl to start with na of of of the girl to start the the woman wey report the matter yes we go reach out to her sir

the doctor talk say they don destroy the girl inside. they don destroy inside of that pikin now guess what make i shock you the mama of the girl for no know here if not be the girl wey tell the mama say mummy mummy my wee wee is paining me yeah mama where you dey oh motherhood Huh? where you dey you see this thing wey i dey talk say no be every mother suppose get no be every mother suppose get pikin. exactly. you go dey say oga na do how i go do now eh oga na do i go go market well i no go dey carry am dey go market oh you no even know how in fact make we call the eh, lady. Eh, okay welcome. hello ma.

dey talk talk talk talk from there something just chipping the matter she come dey tell me as she dey tell me my head scatter hmm. i vex my temper change right as she dey talk the as she dey talk am i no know say another woman sef put ear down hmm. dey hear the woman sef oya oh yeah, flay up say if na she she go kill person o i say me i no go take this thing i say how the matter come dey now

Okay. So the papa na na keke e dey drive. Na small boy, young boy, young small girl too. Yes. So he, he only am no come fit cope with the baby. Then yes. when the baby small, yes. newborn baby that time. Yes. So now he come carry and go meet the girl mama. Mm. Come carry and go for am. The girl run. They don't even know. I don't know whether they don't know her whereabouts. As oh, till now. Me. yes hey so na that mama na him train this pikin uh, na him know as him mama na him train am till now na him pikin know the pikin no even know say him get another mother mama. yes Uh, so and the boy wey him born na the papa of the boy i no know whether they don tell am so na the ma woman na him go fit talk whether she don tell the papa or not whether the papa don know

give am food finish the pikin sleep again he no talk nothing till the next day from the next day like third day or so na him the girl come fit even talk come say her wee wee dey pain her her wee wee dey pain me the man say ah which one be wee wee dey pain me him daughter come tell am say hey you no know wetin be wee wee as him tell you say wee wee dey pain am he say him wee wee dey pain am na So that one I can go bath am. As you want wash am, the girl shout. Hey Jesus. Shout, my wee wee, my wee wee. Ah ah. Now she can't go call her mama say, come check this girl oh. This the way this pikin dey talk don comot for be careful. As I dey baff her now, he shout to me say fear catch me. Come go check this girl. Mama say open this baby shout. She herself shout so the girl don muko.

say go and ask this baby very well no be small pikin do this thing say even no be only front they do say they do the back. hey jesus dem do back join. na so say na wetin doctor confam be that say make dem ask the baby very well except say the baby don pass out when the big person do am she no know say no be small pikin do this thing o oh. no be small pikin of that twelve years so when dem come ask am well well come pet the baby small girl she never even dey talk very well o. Oh.

so doctor too if dem fit get doctor contact which she say e dey for di police eh, di eh, doctor report and di doctor report dey police hand so doctor sef fit confam wetin im see so na since den dey admit di baby come treat di baby till dem come now go house dis come dis dey continue. boys dis boys wey do dis thing where dem dey for the woman their for their compound dem dey na dem dey. they don confront these boys. the mama say even go meet their mama the ma their mama shout for her. where their house dey wetin be the address of this house. na ejigbo dem dey stay. ejigbo you no know the number of the house the street address. my sister fit know because na she be their neighbor. okay now we fit we fit talk call your sister so that um, eh, she go enter inside the compound give the mama the phone and we will talk to the girl as well if possible okay the thing be say the mama my sister no dey we sef now sef because we dey road dey travel okay okay I, okay I, I, get, the mama okay we go call the mama now we go call the mama okay. my sister okay. thank you very much we go come back to you if need be all right thank you

wetin you go see wetin you go exactly now wetin you wan see for four years old pikin wey hey. so something dey behind no no no no no. jesus ooo oh. abeg wey police ooo oh. wey commissioner of police ooo oh. oh call the mama of the girl ooo. Hmm. Hmm. Wait. and the girl wey born this pikin think say god go go dey smile for am god no go do wetin he go do and give you. hey. Mm. Hello? Hello, good morning. Madam, good morning. My name na Nedu. I dey call you from Wazobia FM. You dey live on okay. air. Madam, okay. we dey talk to one call, we dey call you uh, for wetin happen to Mercy your pikin. Yes, sir. Now, uh, the, your pikin dey there? Yes, he dey inside. Uh, you fit call her come outside while we dey talk to Mercy. you. Um, Mercy. Hey, so, Jesus. Here. Now, uh, mommy, the question I want to ask you: the people wey yes, dem say wey Mercy say na dem do this thing. abeg yes. wetin una don do about mm. dem police don hold dem abi una just leave dem. sir when the thing come happen i send for the mother that very day. yes because the woman dey go shop you know

okay i leave am i sell for the man they say the man travel so when the man came back from travel i call i call him he s- i say you should come and see me the man said he travel since he say he just come back but now he don comot when he come back he will come and see me since last week till today the man didn't come the day venture come i went somewhere he no come again i if i call am he doesn't pick my call I leave them. So then this pikin, after, when that thing happened, mm. I come back from market. I say make they bring am. Mm. As they as they dey bring the girl, it take them sometimes. But the girl dey lively before. As they, they come dey bring am come. I come dey call him name Mercy Mercy. You go answer me.

okay sir mummy wetin be una house address number one toyin davis okay now um, uh, uh, you don talk to police okay doctor wetin sp talk okay now mama we dey hand over we dey hand over the case now to uh, to police um, uh, by god's grace before the end of today uh, dem go come your house and dem go do everything wey dem suppose do this matter i carry am for my head because me why they talk i get daughters i get daughters for children so i i no know wetin i fit do if person do i go me hey, jesus calm down, oh god calm down. mama uh, no worry um, we go um wetin wetin be your house address again mama you fit text you fit text you fit send text message I will give my pikin make she help me test am. now Okay. this number wey dey call you now eh Eh, give your pikin the phone make e text una house address now now now now now to the number okay, sir. okay now Okay. the mother of the boys wey do this thing she dey compound Is there, is there the compound? i fit talk to her No, no, no. By now she go don go market. She don, go don go her shop. the seventeen years old girl wey carry mercy give you that day she dey compound I don't know. Unless I will go check. uh, help me check help me check Okay, sir. help me check but no problem abeg after you check mama give your your pikin make e text una exact house address the full address the house address number one uh, the street n- the area everything bus stop wey dey close to make dem send am to me okay Okay, sir. then i go call you I, or flash me when you see the person for house so that i go call you back or i go call you back myself Okay, sir. thank you mama ah jesus

e don die since and another confirmento be this one. you see uh, i no even know where i wan start from this matter um, everybody dey blamed for this matter mm. everybody dey blamed for this matter you when e be say get pikin you wey get pikin wey get pikin you dey keep am where boys dey but anyways that one no be the matter the matter right now as we dey follow you talk so i trust our commissioner of police for lagos i trust our commissioner of police and i trust the sp already in fact e don dey alerted on the matter already and dem don get the whole information uh, when e be say concern this matter e no get where dem wan run go you see those people I, sp- I can promise you wetin i tell wetin i tell them for inside studio i no mind spend the last kobo wey dey for my pocket to make sure say these people eh every one of them including the mother the father the boys the girl wey bring the pikin come give wey say nothing happen everybody wan ma pick everybody i promise you i swear my father somebody oh god oh god oh god oh god E- Even the girl wey carry the, the yes four years old. everybody everybody Enough, enough. e know ev- Yeah, all well. of una go suffer i swear my father except say god no dey exist all of una go suffer even the mama wey born this girl wey dump am run comot you go suffer join when you allow make this girl suffer four years old innocent child to suffer this kind thing ah oluwa o oluwa o god Ugh. boko answer phone call first make i leave matter hello This month. Hello, Ovaledi. uh, good morning

grandma wey grandma grandma sef on her own eh, wey wey wey four hand send for wey suppose don tear cloth eh? tear blood everywhere god god forgive me must i send for i send hello who dey on the phone line abeg hello yes oh god hmm. better life is on the line my brother better life we dey hear you jesus

muko eh. let me you, go, you see if muko dey comot for the pikin private you know wetin don dey happen for inside her system you, know the level of damage you know the, you, you level of damage wey go don happen inside her body like you see when she begin talk now is your belle still paining you yes imagine that that with a that pikin support admission like this now so pikin support if that pikin na hospital that pikin support dey now i no know why she dey house i no know why that pikin dey house that child is supposed to be in the hospital. hospital yeah. You see, for all the time wey me and Ratata and everybody don dey do this our backyard, eh, matter never touch me like this. Matter never touch me like this. This one, this I, one, I feel am, I feel am, this one, this one off um, me, this one off me. And if you don't ever get any matter when it be say as I did so now, I can do and undo na this matter. Abeg mothers wey dey out there I dey beg una, I use God take beg una, I no know how I wan take beg una again, if una get boy children abeg sit them down talk to them, talk to them and if you get get girl children I use God take beg you every man out there na predator look every man as predator Thank you, yeah. look every man as predator. hear me look if you girl girl pikin look every man as person wey fit spoil your pikin no trust and not even trust her to dey with the papa too hear me yes i talk am well no even trust am to dey with the papa i use god take beg una i use god take beg una lawowo abeg abeg You never download the Wazobia FM app? Chai! Hmm, you dey miss wella. Oya, download our Wazobia FM app today on top Apple Store and Google Play Store. Make you fit listen anywhere and everywhere. Join the Chukmat family today. Wazobia FM 95.1. Chukmat.